Me zo Françoise, me oa skolaerez en ur en ur c'hlas div yezheg e-pad pemzek bloaz edon skolaerez div yezheg hag a-raok e oa skolaerez hepken. va zud ha va zud-kozh a gaoze brezhoneg, met ne gaoze ket brezhoneg d'ar vugale. Setu klevet 'm eus brezhoneg evel-just pa, pa, pa oan bihan, met ne gaozan ket. Me 'meus dijoloet ar yezh hepken pa oan e c'hwec'hvet klas da'm soñj peogwir e oa kinniget deomp ar brezhoneg 'vel un opsion un eurvezh bep sizhun dreist evel ure mod-se. Va c'hoarezed henañ o doa graet brezhoneg ivez er skolaj hag an dra-se e oa evito ne oa evel ur prof setu setu me 'meus graet brezhoneg e-pad ar skolaj goude el lise penn-da-benn betek ar c'hlaster setu hag ben plijus plijus oa evel-just ar kelennerien oa sympa Hag ni oa ar strollad, bep, bep bloaz e oa ar memes strollad mignonezed benn ar fin, setu. N'em eus ket graet kalz a studioù goude, hag ouzhpenn-se ne oa ket brezhoneg ket Brest, ha forzh penaos, setu n'em eus, n'em eus ket kendalc'het gant ar yezh. Hag ben goude-se ez eus bet ben va eured, ar vugale, ha me 'meus laosket ar, ar brezhoneg 'benn ar fin d'ar mare-se d'un skolaerez, hein, skolaerez yaouank, hag memestra er skol e oa unan bennak a deue evit evit deskiñ un tamm brezhoneg an dra eo a lavaret initiation initiation hag an dra-se oa plijus memestra selaou brezhoneg er c'hlas met bon ba Mosewa, hag e pemzek ha pevar-ugent an deskadurezh katolik en doa kinniget deomp ober ur staj hir gant Stumdi evit ba, kaout skolaerez, skolaerezed divyezhek. Hag ah, an dra-se me 'm eus labouret, ah, ur chañs evidoun, quoi! ober ar staj hir. Ne oa ket, d'ar mare-se ne oa ket evit kelenn, me me kentoc'h evidoun, quoi. Ah, ah, euh, ober brezhoneg bemdez euh, gant tud sympa sur a-walc'h, euh, gant va c'hoar hag en doa graet ar stagier. Oh, setu un dudi. Penn-kentañ memestra e soujan ar matre va live n'eo ket uhel a-walc'h evit kemer ur c'hlas divyezhek. Setu me'm eus kinniget ober ba initiation evit kregiñ ha da'm soñj e oa ne oa ket fall evit kregiñ ober hepken ba mod-se ar yezh er c'hlasoù er c'hlasoù unnyezhek. E ben me 'm eus graet an dra-se e-pad pemp bloaz. ha goude-se e Landy e oa ar raktres sevel ur un hentenn divyezhek ha me 'meus lakaet va anv evit bezañ skolaerez davat. Ret e oa ijinañ dafar treiñ traoù eus ar galleg diwar ar brezhoneg pe pe sevel traoù peogwir ar c'hoarioù ne oa ket kalz a c'hoarioù e brezhoneg, setu ret e oa sevel tout an traoù. Mais plijus e oa ur sapre labour a oa d'ober, mais euh, n'em eus ket graet an dra-se va-unan, quoi. Ni oa euh, dek euh, ur, strollad, ur strollad, evit sevel traoù asambles hag pe da skouer ben me meus troet ur c'hoari bennak e, brezhoneg hag ben roet meus anezhañ d'ur mignonez bennak ha mose tamm ha tamm meus kavet ben dafar Hag ouzhpenn-se, goude-se, Tess a oa o, treiñ levrioù, o treiñ pladennoù e, brezhoneg. Ha setu tamm-ha-tamm memestra on eus bet, on eus bet dafa. Ar plijusañ a oa selaou ar brezhoneg e, e ginoù ar vugale. Hag a-wechoù e oa drol kwa selaou bugale war ar porzh pe gant ar gerent, gant an dud kaozeal brezhoneg mod-se, gerioù. Da'm soñj eo peogwir 'm eus kas m eus desket ar yezh gant kalz a blijadur va va merc'hed n'o deus c'hoant o deus c'hoant ivez o deus bet c'hoant deskiñ ar yezh Hag an dra-se zo ar sapre lorc'h evidoun kwa. Nebeutoc'h a blas bremañ peogwir ne ne gelan gelennan ket ken ar yez. Memestra 'm eus mignonezed a gozh brezhoneg. Setu ba skrivañ a ran brezhoneg dezho, pellgomz e brezhoneg e un dra hag a hag a zo plijus-tre ivez va va merc'hed hon eus desket ar yezh ivez. Setu eskemm eskemmoù e brezhoneg a zo etrezomp hag va c'hoarezed ivez a a oar un tamm brezhoneg. Setu hag a-wechoù gant gant tud zo e, e krogom e, e brezhoneg amañ e Gwineventer met ne, n'ez eus ket en, en va tro-dro ac'hanout n'eus ket kalz a dud memestra a-gozh brezhoneg met euh, un dra, ya, an dra eo memestra avant din un tammig.